Dwumadie yɛ dwumadie a yɛbɔ wura fie fie mu, ɛhwiahwia nsɛm, ɛbɔ wura mmɔnten so, ayi ase, baabiara, ɛhwiahwia nsɛm de ba, na mede bɛ wie a, me ne m'abadwafoɔ atena ase na yɛakyerɛkyerɛ mu. Baabi biara a nsɛm wɔ biara, sɛ ɛwɔ mmɔnten so, sɛ ɛwɔ abusua mu, sɛ ɛwɔ awarefoɔ mu, baabiara, yɛfa asɛm firi hɔ bɛyi kyerɛ adɔfofoɔ, na yɛwie a, me ne m'abadwafoɔ atena ase na yɛapɛnsɛmpɛnsɛn mu ama yei atɔ yie. Me a mede dwumadie yi ho kyea me, yɛfrɛ me Akosua Gyamera papa bi, ɔbaa Sono, ɔbaa a mete si abɔnten a n'ahemfo retwitwa nsase kyekyɛ. Ei, ɔbaa papa bi, me na mede dwumadie yi rebrɛ mo. Ɛnnɛ nso dwumadie no, yɛwɔ ho mfoni a yɛbɛyi akyerɛ mo. Obi mfiri obi na obi mfiri obi sɛ asetena pa dwumadie. Ɛnnɛ dwumadie a yɛde reba no, yɛbɛyi ho mfoni na yɛde akyerɛ mo, na sɛ yɛwie a me ne m'apadwafoɔ atena ase ne apɛnsɛmpɛnsɛn mu. Enti ahwɛfoɔ, wo a wohwɛ me biara, tena ase na frɛ obi sɛ asetena pa dwumadie. Ɛnnɛ nso yɛabɛhyiam wɔ ha sei, na monhwɛ, na yɛwie na sɛ yɛpɛnsɛmpɛnsɛn mu a, mo nso moanya bi aka ama no atɔ so ama no ayɛ kamakama. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ mfonin no mmra.

Thyme Herbal Mixture. Ɛnyɛ ɛno nko o, deɛ n'anim ato a wɔntumi nnidie no, w'aduro ne Thyme Herbal Mixture. Aduro yi, ɛnyɛ mma ɔbaa a wafa afuro, deɛ wɔma akwadaa nofoɔ, ɛne akwadaa a wɔnnii mfeɛ dumienu. Ansa na wobɛtɔ Thyme Herbal Mixture aduro yi bi no, hwɛ sɛ woakɔ hospital anaasɛ lab ama wɔahu sɛ.

Family dwene nneɛma yɛyɛ no ɛdɔɔso yɛyɛ swimming pool yɛyɛ plumbing works biribi biara wɔ woba family dwene yɛasoɛ yɛ a yɛne wo bɛdi dwuma ma w'ani ayɛ dɛn agye yɛaba ma Ghanafoɔ mesrɛ mo family dwene mo mmra yɛasoɛ yɛ woba na wo problem bi a woso no woba ne yɛn bɛka a bɛnya ho time ne atie na yɛaboa wo na woanya nea wohia wɔ wo fie yɛwɔ Accra Ofankor Beria. Post Office Road no so ara. Woba Kumasi nso a, yɛwɔ Duom runabout no so. W'ani kyerɛ adwo so, right side, ɛhɔ na yɛwɔ. Mpahokyɛw, yɛn nɔma nie, 0244 144 822 anaa wofrɛ 0240 333 111. Fam no duru anaa? Wɔmfa hyehyɛ anaasɛ? Daddy anume,
bejimi lete komodo. Daddy anume. Nipa a wɔbɛka akyerɛ wo sɛ akwantuo nyɛ biaa no sene hu sane sɛ mpaninfoɔ korɔ se sɛ kuro dɔɔso a yɛntena faako ngye animguaseɛ. Me nua abranteɛ anaase ababaawa a wowɔ ɔpɛ pa sɛ wobɛtu kwan akɔ broni kuro so na wakɔ yɛ adwuma abɛyɛ agyapadeɛ wɔ fie deɛ travel and tour baako pɛ na mekamfo de ma wo o ɛyɛ Ocean Travel and Tour nko ara. Fa w'akwantuo ho nsɛm nyinaa bɛdane Ocean Travel and Tour na da di ano ma yɛde wo bɛduru seesei ara. Aburokyire kuro bɛn na wopɛ sɛ wotu kwan kɔ so? Ɛyɛ Canada, USA, UK, Belgium, Dubai, Japan, Denmark, ne deɛ ɛkeka ho nyinaa no, fa bɛdane Ocean Travel and Tour sane sɛ yɛn na yɛkura papa no. Processing fee nko ara na yɛbɛgye woɔ, na wo nkratasɛm ne wo biribiara ne wo visa a yɛaka krado no, woatua deɛ aka no de aka ho. Wompɛ wei na deɛn na wopɛ? Tutumirikafo a wɔn ani kyerɛ Ocean Travel and Tour asoɛeɛ ɛwɔ Nkran, Dzawulu Traffic Light. Anaa sɛ wopɛ nkyerɛmu bi a ɛboro me deɛ yi so a, frɛ panin kwankyerɛfoɔ no ɛwɔ 0558 805 844 anaa 026 180 7335. Ocean Travel and Tour, we take you everywhere.
Madam, let me see come here. Sister, me need to come. Anɔpa yi ma frɛ wo so wɔn nom ano atu kwan kɔ ayie.

Mesan nso ma makɔ aba bio de ba asetena pa dwumadie so. Adɔfoɔ, mo nyinaa mo hwɛɛ mfoni bi sɛnea ɛkɔɔ soɔ. Nea ɛyɛ me nwanwa, na ne dɛn sɛ wowɔ hɔ sɛ anaasɛ ɛnɛ wiase aba yi woamfiri adeɛ anaa yɛ dɛn? Sɛnea wo, wo, ɛnɛ mahu matɔ, wɔkyena mahu matɔ, wonni bi. Na ayɛ dɛn? Na obi nso a obi de wo ka, sɛdeɛ ɛdan ka anaa? Na nuabaa no nso a ɔno nso twɛn maa deɛ ɔbɛdan ka ne ne nua no ko pipapipe ansa na wɔbɛtua no, saa na ɛyɛ no anaa? Ɛnnɛ ɛnyɛ me nko ara na mewɔ ha, mewɔ apadwafoɔ wɔ ha sei. Enti ɛnnɛ me ne m'apadwafoɔ bɛpɛnsɛnpɛnsɛn nsɛm mu na yɛahu asɛm no bɔberɛ. Me a medi dwumadie ho kyea me, yɛfrɛ me Akosua Agyamla. Me ne madam bi nso wɔ ha, yɛfrɛ no Misis Charlotte Jan, Madam Akwaaba. yɛn nua. Ɛnyɛ Madam nko ara na ɛwɔ ha, me ne Presby Catechist Brema UGC, Solomon Antwi, Daa mepakyɛw mema wo akwaaba. Yaa Emma.
Meda mo ase.
Daa mepakyɛw mɛba wo so. Hwɛ mfoni a yɛkɔkɔhwɛɛ yi, hwɛ ababaawa kofiri obi ataadeɛ. Na deɛ wohwɛ no a, nneɛma yi, sɛdeɛ wɔka no asɛm no, sɛ ɔkɔkɔ firi yɛ, ɛna wabɛtɔn na wakɔ akɔ gye bi na wo nso abɛhyɛ. Ɛ, w'asɛdeɛ ne sɛn? Hwɛ ntokua a ɛsii hɔ. Nyame ampata anka owuo koraa bɛbam. Hwɛ deɛ ne nua baa yi nso yɛɛ, wantua sika no kɔpem tam a ntokua no mu ɛ, kyerɛ sɛ ɛyɛɛ pipe pipe ma ɛmu dwoeɛ ansa na watua. Nti da mpakyɛw, asɛm wei, adwenkyerɛ bɛn na wofa ho? Ɔhemaa Kwasua, meda ase. Mefa saa akwanya yi so kyerɛ ahwɛfoɔ nyinaa. Nokwasɛm paa ne sɛ, ɛnnɛ nnipa a aba wiase no, emu fã kɛse ara nni wɔn ho nwi, na anka wɔahu no kwan akɔ fi mu, na ne tua no anka ɛyɛ wo den sɛ wokɔkɔtua. Nnipa yi koraa nso afrɛ wo, afrɛ wo, afrɛ wo, wummua. Nokwasɛm ni, wohwɛ ababaawa no a ɔkɔdaa ka no a, ɛkwan bi so nko, ɔmfomoe. Efisɛ wankasa ne tirim hɔ eyi na eyi bɔne. Wɔfrɛɛ wo na anka ebia wofae na anya kasa pa bi ka kyerɛɛ no a, anka ebia wɔntoaa wo wɔ fie sɛ ɔbaa baa baa bɛdae ka. Enti nokwasɛm paa ne sɛ, sɛ wohwɛ dwumadi a yɛredi asi asetena pa sɛ ɛbɛyɛ na nnipa betumi atena ase dwoodwoo asomdwoe mu deɛ a, anka deɛ ɛyɛ fã ne sɛ anka ɛsɛ sɛ wofiri yɛ no, wonyaa sika koraa a, wotumi kɔ wo nua no nkyɛn odom. N'abusɛm ka asɛm bi sɛ, Nhyira ne onipa a ɔfɛre adeɛ daa daa daa, na deɛ ɔhyɛ n'akoma dene no deɛ, ɔbɛtɔ bɔne mu. Nokwasɛm no, Awuraba no, ɔmmu no ho. Na ɛno nso nkyerɛ sɛ ɔmmu no ho nti no nso no, na ɔbɛfiri wo hɔ adeɛ no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ n'asetena pa no bɛkɔ soɔ. Na anka nokwasɛm ne sɛ wokɔɔ yei na anka ɔfaa biribi bɔɔ wo tirim na ɛwuiɛ. Kɛse kraman, ɔnni ahoɔden, nyɛ n'aboboano, wotoa no wɔ ne fie. Bere a ɔman mu nso yɛwɔ mmara ne nhyehyɛe wɔ hɔ sɛ obi de wo ka a, wontumi mfa mmara nhyɛ wo nsam sɛ wo ne no rekɔ akɔko, na mmom ɛsɛ sɛ wotumi de no kɔ baabi a ɛsɛ sɛ wode no kɔ. Nea ɛka asɛm no ne sɛ wo sika a yɛbɛgye ama wo a yɛagye ama wo no, ɔno nso antumi anni ne ho nni wɔ saa kwan no so no, ammoa, amma asetena no ankɔ sɛnea yɛredi dwuma yi, amfa asomdwoe amma, amfa nkɔsoɔ biara amma. Okay, medase dada. Madam, mepakyɛ o, hwɛ sɛnea asɛm no kɔe na hwɛ sɛnea dada kyerɛkyerɛ asɛm yi mu. Mepɛ sɛ yɛba abaayewa no a ɔkɔdan ka no so. Obi de wo ka, woafrɛ no wamfa, ampa woatumi atu anamɔn akɔ ne fie. Woakɔhu sɛ kyerɛ sɛ dada a ɔdaadaa wo nyinaa, sɛ ɔhyɛ hɔ na ɛdɛn, ɔmpɛ sɛ ɔbɛtua. Ampa wohuu no na ɔdaa ne ka no nyinaa, na lady no ɔnkasa. Hwɛ yi no a, mfoni no a. Lady no wankasa ne nyina so still na sister no wɔ obi a ɔwɔ mu sɛ ɔde kɔ nsu na ɔpushi no hwɛ ɔpushi no eh woman sɛnea ɔsi girl no asi fa bo no afɛ nti wokɔ fie koraa nim sɛ ne ho yɛ no ya na ɔde kɔ no nti sei na yɛda nka wɔ ɔman yi mu anaa anaa sɛ yɛwɔ nkɔɔfo a sɛ obi tɔ wadeɛ na sɛ ɔntua a wotumi de kɔ dan wɔn anaa.
Meda ase akosua. Mɛkyea awɛfo a wɔtie yɛn. Ɛnyɛ no kwan so no. Esiane sɛ nnipa biara, sɛ obi de wo ka a, yɛwɔ kasadɛ a yɛde kasa kyerɛ nipa no. Although woafrɛ no, wofrɛɛ no no, wamfa, woatoa no wɔ ne fie. Nka woatoa no wɔ ne fie no, ɛyɛ sɛ nka wonya aboterɛ na nka wode bisa no. Enti nyɛ sɛ wobɛto no wɔ fie no ara na wo nso so wobɛyɛ dede, efisɛ nnipa biara, sɛ wo ne obi anya akasakasa na sɛ wotoa nipa no wɔ fie a, Biribi a ɛkuta no bio bɛtumi abɔ wo apira wo. Nti na ɛyɛ sɛ nka maame no a lady no tɔɔ no adeɛ no, ɔkɔeɛ no ɔnyaa aboterɛ. Even ɔkɔeɛ koraa no, girl no koraa nnya ka sɛ da nkyɛ no ɔwɔ abusuafoɔ, wɔmfa nkɔto wɔn anim na wɔnsiesie ansa na ɔwɔ biribi a watoa so. Ɛna lady no nso so no, woatɔ obi adeɛ, ɛyɛ sɛ nipa deɛ wotɔ obi adeɛ a, wonya akoma pa. Kasa dɛ ma akoma pa, akoma tɔ. Nti Wɔfrɛ wo no a wɔmfa wo anaasɛ wɔbɛto wo, O maame, ɛnyɛ sɛ boapayɛ. Mesrɛ wo, baatan pa, fa kyɛ me, nyɛ sɛ boapayɛ. Nyame yɛ adom a, mede bɛbrɛ wo. Na nipa no aba abɛtoa wo na ɔde abufuo aba, wo nso a wotɔ adeɛ no nso so wode abufuo kɔhyia no a, wofii sɛ deɛn na ɛbɛsi? Enti lady no a ɔno ɔtɔɔ maame no adeɛ no, ɔde abufuo, ɔno ɔmmu adeɛ, ɛyɛ sɛ nka ɔnya aboterɛ ma maame no, na ɔde akomapa yɛ deɛ hyia, mfii sɛ nka ɔde aboterɛ hyiaa no a, Nka ɛnyɛ kikikiki. Madam, sɛnea wokasa no ayɛ me dɛ paa, wowɔ experience wɔ mu, woafiri adeɛ daa oo.
Mepakyɛw ae. But yɛhwɛ nnipa a ansa na yɛafiri no adeɛ. Ɛnyɛ nnipa biara na ɛyɛ sɛ wote hɔ a wofiri no adeɛ. Nnipa bi wɔ hɔ yɛ animguase nnipa. Wokɔfiri no adeɛ na sɛ wo nso woyɛ nnipa a sɛ wompɛ wo ho asɛm a, wɔba bɛgu w'anim ase. Enti yɛhwɛ nnipa no ɛna yɛfiri no adeɛ. Ɛna mede bɛba daadaa asetena mu a, menni.

Oh saa. Mmarima nso fira adeɛ o. Saa. Deɛ obiara nni hɔ wɔ wiase no ne ho nnoɔma so na kwan korɔ. Oh okay, mmarima nso fira adeɛ. Nokwasɛm paa.
Nokwasɛm ne sɛ yɛyɛ Cathkics yi yɛ asɔfoɔ abɛdi akyire. Asɔfoɔ mpo fira adeɛ. Ei saa.
Aane, ewiase mu hɔ ara na ɛne ka. Yesu mpo baa ewiase mu no, ne ho tere no ara ma afunumu baa ɔkɔ fam no ɛna ɛtenaa no soɔ. Oh okay. Enti nokwasɛm, ɔman Ghana koraa yɛde ka. Enti ɛka anaasɛ adefirie deɛ, anka ɛnyɛ asɛm koraa, na mmom sɛdeɛ na Mama reka yi, nokwasɛm ni, yɛse yɛnni ahoɔden a yɛmpem akyɛre. Sɛ wonni ahoboa anaasɛ wonni anidaasoɔ bi a, yɛnkɔ nkɔfiri adeɛ. Ansa na wobɛfiri adeɛ no, na wowɔ anidaasoɔ sɛ, mefiri a. So ahu? Nyɛ sɛ bɔhyɛ, da biara na wahyɛ bɔ, sei, sei, sei. Ɛmmoa. Na nokwasɛm ne sɛ, wo nsa na abɛfira deɛ na w'anidaasoɔ bi sɛ mehyɛ me yɔnko no sei a, ɛberɛ a ɛsɛ me, o, me, ɔbɛgyaa me a, mɛtumi atua. Enti na deɛ ɛteɛ no no nti, ewiase mu deɛ obiara nni hɔnom a ne ho nnoɔma aso no akwankorɔ nti obiara firi adeɛ, na mmom sɛ ɛbɛyɛ a yɛfiri a yɛbɛdi yɛn ho ni, ɛno na ɛhia. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛfiri a yɛbɛdi yɛn ho ni, saa na ɛhia, saa na Dade reka. Wogu so ara sɛ afei na wode w'afidie no ato ahae a, wogu so ara wohwɛ asetena pa dwumadie. Ɛyɛ ababaawa bi a wakɔfiri adeɛ na deɛ ɔkɔdaa ne ka nso anya aboterɛ. Wɔaboa ababaawa no yie papa. Ansa na ne nua a ɔka ne ho no, ɔba bɛtua sika no ama no ama asomdwoeɛ aba. Ɛno na yɛgu so a yɛpɛnsɛmpɛnsɛm yi ama yei atɔ yei ɛsiane sɛ ɛka deɛ a, Ebia me a mete yɛ koma kofira deɛ, enti ɛka deɛ obi agye bi na sɛnea wobɛhwɛ a wobɛtua no, ɛno na ɛhia. Mɛsan nso aba sɔfo so, mɛbisa no asɛm nso because sɔfo make point bi, ɔse asɔfofoɔ nyinaa afira deɛ, Ghana ban koraa de ka, sɔfo asɛm no mu ɔden nti mɛsan nso akɔ ne so bio. Mepɛ sɛ mesan nso bisa wo, ɔn, ne nua no a na wɔka ne ho no, na mede no ba ne so no, wohu sɛ ɔbɛda anka ne nua no kaa sɛ ɔnni bi na na wɔpa sister no kyɛw no, Ná ne nua no gyina hɔ dinn. Still, na sista no a ɔka ho no bo afu paa. Ɛwɔ sɛ anka ne nua no tumi boa lady no ma no tua ka no. Wantua oo. Wɔmmoa mu de ntokua no boa mu de, Oh, gyae, oh, gyae. Wohwɛ a, wohu mfoni no a, yɛde ka boo woman no a ɔtɔn adeɛ no paa wɔ sini so. Ntokua no ɔpata no koraa, wɔntumi mpata no yie. Ɔde oh gyae ma yɛvem no yie ansa na ɔbɛka sɛ, Montwa so na matua. Enti sɛ ɔyɛ owuo bi a, anka ɔmaa ne wu wieeɛ ansa na ɔretua sika no. Ɛnneɛ adeɛ na wobɛka afa saa nuabaa no so ho? Ɔhemaa Kwasua meda ase. Okay. Woanka a bɛyɛ dɛn? Me anka mɛtua ma me nua no.
Wobɛtua ma ne nua no. Nokwasɛm ne sɛ, ɛduru mpɛmpɛn so a, afei agye nsamu no deɛ, onua no, wohwɛ a ɔyɛ Nyame so adeɛ. Okay. Ne nua no rekɔfira deɛ, na ɔnnyina benkum nnyina nifa. Na mmom afei wɔsɔ ano a, ɛdi nkan wɔde akasakasa. Na kasakasa no mu yɛ den a, Deɛ ɔde ne kan kɔsɔɔ ne bo no a ɛdane ntɔkwa no, ne nte ano brɛbrɛ ma baa tɔ. Deɛ ɔbɛtumi ayɛ no saa berɛ no mu ara ne sɛ ɔbɛkyerɛ sɛ ɔredi agyinamu na watua ka no. Enti nokwasɛm ne sɛ, sɛ nka bi a nka ababaawa no nso yɛ loose kakraa bi a, nka megye di sɛ ɔnua no ɔntua. Na mmom ɛduru baabi a ɛdene no, yɛse ntɔkwa dendene, yɛde pata dendene. Ɛna ɛpata. Enti na deɛ ɛteɛ no no. Yɛde kɔ abaayewa no a ɔtɔ adeɛ no. Yɛde ba yɛ daa daa asetena mu a mmabaawa a yɛaba. Deɛ yɛpɛ, kyerɛ sɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ yɛadamfo hyɛ bi no, ɛno bi na yɛpɛ. Obi de bi rekɔ atadeɛ yɛrefo oo, aba. Wɔnya hu sɛ obi so bi a wɔtɔn ara, wɔnni anidasoɔ biara akyi. Hɔ ara ne maame koraa na ɛtɔ ma no di. Akyi hɔ onipa ko no ɔkɔ sukuu, obi wɔ hɔ a ɔsua adwuma, wɔnni sika a wɔde bɛtua saa ade no ka. But wɔhu sɛ n'adamfo hyɛ bi, anaasɛ anadwo wɔpɛ bi de apia kɔ n'abɔnten akɔyɛ ne nneɛma nti, wɔnni bi, ɔsɔ still mɛfiri. Ɛdeɛn afotuo pa na woma yɛn mmabaawa no a yɛaba no a yɛdi saa dwuma no? Akosua, Meda ase. Me dɛ da biara meka sɛ wiase, wote wiase a, mma w'ani mmere obi adeɛ. Wiase, wote wiase na ama w'ani bere wo yɔnko adeɛ a, hwimhwim adeɛ kɔ sorosoro. Enti deɛ wowɔ no, sɛ mmienu koraa na wowɔ a, ma w'ani nsɔ. The moment a w'ani bɛbere obi adeɛ no, biribiara nni hɔ a ɛbɛso wo wɔ wiase. Nti ɛyɛ sɛ nnipa biara, wote hɔ a, Wonya bi a fine, woannya bi a ma w'ani nsɔ deɛ woa wowɔ no. Mepakyɛw afei na wode w'afidie no ato ha a wogu so a wohwɛ asetena pa dwumadie? Ɛyɛ ababaawa bi a wako firi adeɛ ama deɛ ɔbɛdan ne ka no nso wanto ne bo ase ama yɛago no yie paa ɛho nsɛm na yɛ me ne m'apadwafoɔ te ha a yɛrepɛnsɛnpɛnsɛn mu yi. Daddy mɛsan so aba wo hɔ yɛsan so de akɔ yɛn ankasa daa daa asetena mu ha. Sɛ obi a mefa no sɛ woyɛ ɔyere na woaware wo kunu adwuma sɛbe wo ara wonnya adwuma Wo nso kɔr a wo kun edwuma so nhyɛ da nnkɔ sor saa. Nna wo so nna woefir adze ama yɛadan wo kaama, compound house a wɔtse yɛyɛ kor ara ato wo nye wo kun dzin. Dza obehu sɛ etwa mu biara behu sɛ obi tɔ biribi ara, wo ba akɔtɔ bi. Wo nso wo nnyɛ edwuma, wo kun so edwuma nnkɔ sor, da bi a woretseetsee bɛma no esian difir ntsi. Ɛdeɛn paa na da a wobɛka kyerɛ saa nkorɔfoɔ no a wɔdi saa edwuma no? Nokwasɛm, Medaase.
Afutusɛm kakra a mereka kyerɛ wɔn ara ne sɛ, me ara na mekaa m'asɛm bi sɛ, asetena yi mu, deɛ Nyame ayɛ wɔ so woammo ani ansɔ a, woanhwɛ yie a wonhunu wo ho ano da. Na nokwasɛm no, asetena pa dwumadie ne yɛredie yi, sɛ asetena no ɛtɔ mmerɛ bi ɛbɛfe a, mpanimfoɔ ka sɛ obi funkum a yɛmfom nnwa. Nokwasɛm ni, afotue kakra a mede ma afanu no nyinaa na bi ato ne nnɛɛmafoɔ nyinaa so ne sɛ, Nnipa ara na ɛbɛfom ne yɔnko nnipa. Nyame bɔɔ yɛn no, wahyɛ da design sɛ asetena mu deɛ, yɛne nnipa na ɛntena ase wɔ wiase yɛ a, yɛbɛnya nnipa pa ne nnipa bɔnefoɔ. Na nokwasɛm ne sɛ, obi a ɔbɛtɔ wo mmara mu no, sei na ɛsɛ sɛ ɛyɛ nsanahɔ a wo ne no di no. Yesu ka asɛm bi sɛ, Enti adeɛ biara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ ma mo no, mo nso monyɛ ma wɔn saa. Yei ne mmara, yei ne adiyifoɔ. Mmerɛ kunini paa a onuadɔ, onuadɔ, onuadɔ, ne nyinaa akyi a wɔatwa a yɛde ka no Asante kasam sɛ adeɛ biara a yɛde yɛ wo a ɛnyɛ wo dɛ no, mfa nyɛ wo yɔnko. Deɛ ɔkɔfirii adeɛ yi, ɔdwene ne nua yi ho sɛ ɔde sika na ɛkɔtɔeɛ na akɔfirii wo na anka yɛde yɛ wo a, anka ɛbɛyɛ wo dɛ? Ɛna medii nkan kaa sɛ obiara nso de ka deɛ ɔkɔdan kae nso mayɛ sɛ wopɛn ne nti nka wo nso na obi de wo ka Ana wotutu anamɔn baa fie abɔnten mu bɛbow adapaa agu w'anim ase a, anka ɛbɛyɛ wo dɛ? Ɛyɛ asɛm sɛ bɛ!
Awuraa, mepakyɛ bra na menhwɛ adeɛ wɔ wo bag mu. Bra adɛn? Ɛno nso biom?

Aduro yi, ɛnyɛ mma ɔbaa a wafa afuro, deɛ wɔma akwadaa nofoɔ. Ɛne akwadaa a wɔnnii mfeɛ dumienu. Ansa na wobɛtɔ Town Herbal Mixture aduro yi bi no, hwɛ sɛ woakɔ hospital anaasɛ lab ama wɔahu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa. Kayo sɛ time no yɛ TIME, Time Herbal Mixture. Afei malaria fever bi a na ne ziva wɔ mu no, ɛbɛtu akɔ. FDA ahwehwɛ adwadie nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ.

Yaba ma Ghana foɔ mesrɛ mo family berɛ mo mmerɛ yɛn aso yɛyɛ woba na wo problem bi a wo so no woba ne yɛn de ka a bɛnya ho time ne yɛtie na yɛaboa wo na woanya nea wo hia wɔ wo fie yɛwɔ Accra Ofankɔ Beria post office road no so a woba Kumasi nso a yɛwɔ Duom run about no so wo ne kyerɛ adwo so right side ɔhɔ na yɛwɔ mpa ho kyɛw yɛn nɔmba nie 0244 144

Nipa a wɔbɛka akyerɛ sɛ akwantuo nyɛ biaa no sene huu sane sɛ mpaninfoɔ korɔ se sɛ kuro dɔɔso a yɛntena faako ngye animguaseɛ. Me nua abranteɛ anaasɛ ababaawa a wowɔ ɔpɛ pa sɛ wobɛtu kwan akɔ broni kuro so na wakɔyɛ adwuma abɛyɛ agyapadeɛ ɛwɔ fie deɛ Travel and Tour baako pɛ na mekamfo de ma wo oo ɛyɛ Ocean Travel and Tour nkoa. Fa wakwantuo ho nsɛm nyinaa bɛdane Ocean Travel and Tour na dadiɛ no ma yɛde wo bɛduru sesie a. Aburokyerɛ kuro bɛn na wopɛ sɛ wotu kwan kɔ so? Ɛyɛ Canada, USA, UK, Belgium, Dubai, Japan, Denmark, ne deɛ ɛkeka ho nyinaa no. Fa bɛdan Ocean Travel and Tours sane sɛ yɛn na yɛkura papa no. Processing fee nko ara na yɛbɛgye woɔ, na wo nkratasɛ ne wo biribiara ne wo visa a ɛyɛ krado no, woatua deɛ aka no de aka ho. Wompɛ wei na deɛn na wopɛ? Tutu mmirika fa w'ani kyerɛ Ocean Travel and Tour asoɛeɛ.

Mɛkɔ so na so agyina so dada na yɛde asɛm no aba awieɛ. Ɛsiane sɛ mepɛ sɛ wotu awarefo a ɛte aware ase fo, obi a sɛbi wɔnyɛ adwuma anaa ɔyɛ adwuma koraa a, ebia na w'adwuma no sika no nhyɛ da nso, wo kunu nso adwuma nso, wo ne no te compound house, Da biara adefiri saa no yɛ yaw, ebi nso nku nso. Kyerɛ sɛ deɛ ɔreku de bɛma wo biara adefiri nti ɛnso. Deɛ ɔn ani bɛbɔ so biara wɔbɛfiri, deɛ n'ani bɛbɔ so biara wɔbɛfiri. Pɛ sɛ ɔma saa nkorɔfoɔ no afutuo paa wɔ deɛ wɔyɛ no ho. Auntie Akosua Nyame nhyira wo paa. Ɛkɔ so. Ɛna awareɛ mu nsɛm a yɛte, awareɛ ɛguɛ nyinaa fa kɛseɛ. Ɛno ara so na egyina. Na awerɛhosɛm sɛ Nyame a ɔbɔɔ awareɛ, ɔhyehyɛ awareɛ no, nokwasɛm ne sɛ ɔse yɛyɛ yɛn ho yɛn ho aboafoɔ. Na ɛno nkyerɛ sɛ adesoa no ɛkɔ akɔtɔ baakofoɔ nko ara so. Enti sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ bi koraa wo kunu moagye asase, ebi a wɔsi dan, baabi a ɔduro no, wofa fie asɛdeɛ sɛ bi a daadaa kɔnhoma, ne bi a light bill ne adeadenom, na me nso me sika a menya no, memfa nkɔ dwumadie no so a, anka ɛnsɛe hwee. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ, barima no de ne sika reyɛ wei nyinaa no, ɔbaa no afɛɛfɛdeɛ nko ara. Naawɔtwe biara, bosome biara, ɔpɛ sɛ ɔdane ne ho. Nokwasɛm ne sɛ, yɛde saa kwawareɛ ne yɛn kununom tena a, ɛmmoa. Meyɛ barima, ɛna meka yi, mmarima rebrɛ. Mɛma ɛbrɛ tiae a ɛmaa monhu yɛn mmɔbɔ, titiriw nketeesia a moreba no. Na ɛnkyɛ sɛ obi waree a, kane no na na yɛka sɛ, 'Wokɔ aware a, wunya ade a, fa bra. Ɛka deɛ, fa ma wo kunu. Ɛnnɛ yi deɛ, yɛse yɛyɛ honam koro. Enti sɛ wobɔ ka a, yɛn mmienu na yɛde ka. Adeɛ ba a, yɛn mmienu na yɛkyɛ. Enti mankɔ so yi ara, meresi ha na matu me nuanom mmabaawa afoofo a wɔreba no sɛ, anyamsɛm ka sɛ yɛnnɔ wiase ne nneɛma a ɛwɔ wiase. Na nnoɔma a ɛwɔ wiase yi mu nyinaa yɛ honam akɔnnɔ ne aniwa akɔnnɔ. Ɛno mfiri Agya no, na mmom ewiase no mu ade dodoɔ nyinaa retwam akɔ, na deɛ ɔyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no, ɔtena hɔ daa. Enti yɛn nso so nni wiase no mu afɛfɛdeɛ akyi. Yɛbɛdane yɛn agya. Mekae sɛ yɛbrɛ so. Function bi baa yɛne mmarima yɛfrɛ biribi bɛɛ, bɛɛ 19, bɛɛ 24, bɛɛ sei ɛwɔ hɔ. Ɛnɛ yɛhuhunu no saa. Saa tam yɛpam no hugyaa na ɛpra fam. Ɛnɛ yi barima koraa kɔpam trials a, ɔpɛ deɛ ɛkyekyere no a ɔda mpa so na waworɔ. Enti yɛyɛ brɛ so adeɛ. Enti yɛayɛ a yɛnsusu nni functions akyi. Ɛba na atwam kɔ, ɛba na atwam kɔ. Sɛ wo nso wobɛdi akyire, ɛbɛduru baabi no, Deɛ wode sika firifiri yɛ no, ɛbɛka wɔ duropu mu ama woasɛ w'ani asan adi foforɔ akyi asan apɛ foforɔ. Afotuo a mede bɛma me nua mu awerɛfoɔ mu hwɛme ne sɛ, Nnipa biara sɛ wonyɛ ready a, nkɔtɔ, nkɔgye, nkɔfiri obi adeɛ. Fa kasadɛ ne akoma pa. na fa kasa kyerɛ no. Wonni bi mpo a, fa akoma pa ne kasadɛ na fa ka kyerɛ nipa no. Mefeel sɛ w'ano kasa koraa no, ɛbɛtumi ama woannya sika no amma no koraa a, ɔbɛkɔ. Nti yɛnsua sɛdeɛ yɛbɛsi akasa. Meda m'abadwafoɔ nyinaa ase sɛ monya mmerɛ na yɛto nsa frɛ mo asetena pa dwumadie so. Moanhinhim mo ti na moanka sɛ morekɔ baabiara na dwumadie ho dɔ tɔɔ mo akoma so na mobaeɛ. Nyame nhyira mo. Daddy, mepakyɛ wobɛtumi akyia obi a wopɛ sɛ wokyia no? Yoo, Auntie Akosua meda ase. Nokwasɛm ne sɛ nnipa no dɔɔso na ɛnnɛ deɛ meyi baako pɛ, me kaakyire, Afie Kyaa anaasɛ Grace Antwi. Mekyia no srɛ Nyame ma no sɛ ɔyɛ ɔbaa a baeɛ a ɔreba yi deɛ Nyame nhyira no na biribiara a ɛfa mmayeaa ho kɔsi ne mpanyimfie so Nyame mfa nom no. Meda ase. Meda ase daddy, ɛna na madam mɛba wo hɔ sei. Mepakyɛw hwan na wo na wobɛkyia no ma yɛnkɔ. Yoo meda ase Akosua. M'asɔrefoɔ nyinaa, na mɛsan nso akyia me sɔfo panyini Rev. Luke Adomako Nyamekyɛ, na ma masan akyia me ho kani Mister Enoch Gyang, baabi a ɔwɔ biara mekyia no. Mesee Nyame nhyira nso de ma no. Mekyea obiaa, me fiefoɔ nyinaa. Nyame nhyia obi biaa. Nyame nhyira obi biaa. Adɔfoɔ, wo a wo gyee akonnwa tena ase hwɛ asetena pa dwumadie yi, Nyame nhyira wo nso. Asetena pa dwumadie nea no gu so a yɛ ka ho nsɛm yi. Hwɛ ababaawa yi, ɛkwan a ɔfaa so a ɔkɔ firi adeɛ, na hwɛ deɛ ɔdan ka nso, kwan a ɔfaa so ɔbɛdan ka. Hwɛ ne nua yi nso, kwan a ɔfaa so a ɔbɛtuaa sika yi. Ne nyinaa yɛ nsɛm, asɛm sɛbɛ, nanso ne nyinaa mu no, m'abadwafoɔ yi atena ase akyerɛkyerɛ mu, ama yei atɔ yei, ama akoma nso atɔ akoma mu. Meda obi biara a ɔhwɛɛ dwumadie bi ase, me ara nso mɛkyia obi. Mekyia me ara me sɔfo Samuel Afriyie a ɔwɔ Accra, mesan nso kyia me ara me papa ne me maame. Mekyia m'adamfo baako pɛ nso, Doris Boah, baabi a wɔ biara, mekyia wo. Meda mo ase.